Әйе, О хәрефе. Әйе. Кара әле, Мәрьям, әйт әле, нәрсәгә ошаган ул О хәрефе? Балалар да, сез дә әйтегез әле, нәрсәгә ошаган О хәрефе? Нәрсә күрәсез сез?

Әйдәгез, балалар, чакырыйк әле О хәрефен. Мин өчкә шәй саныйм һәм бөтенебез әйтәбез. Әссәләму алейкум, О хәрефе чык. Ярыймы? Ярар. Әйдәгез. Бер, ике, өч. Әссәләму алейкум, О хәрефе чык.

Әйдәгез, әйтегез әле. Нинди сүзләр сез беләсез о хәрефенә? Нинди сүзләр беләсез? Мин беләм. Мин беләм берне. Әйдә, әйт әле. Остаз. Әйе, әлхамдулилла. Балалар, сез дә әйтегез, нинди хәреф, нинди сүзләр сез беләсез О хәрефенә? Уйлагыз, яме? Минем дә әйтәсе килә. Әйдә, әйт. Оек баш. Әйе, Ибраһим. Әйдәгез, мин сезгә күрсәтәм. Шундый Рәсемнәр һәм бу рәсемдә карагыз. Карагыз. Табыгыз рәсемләр О хәрефенә башлана торган. Ул сүзләрне татарчаны карагыз, яме? Нинди сүзләр О хәрефенә башлана? Әйдәгез, балалар, бер ике минут карагыз, яме? Ярар, карыйбыз хәзер, уйлыйбыз. Ә хәзер әйтергә ярыймы? Әйе, әйдә, Мәриям, син беренче әйт. Менә мин күрәм бу симәнкеләр, мин аларны орлык дип уйлыйм, орлыклар. Әйе, альхамдулилләһимә, кемдер монда орлык утырта. Һәм ул орлыклардан бер нәрсә үсеп чыга. Һәм Ибраһим нәрсә? Нәрсә күрәсен? Мин менә минем юк башны күрәм. Әйе, Ул языла оек баш, имә о хәрефенә башлана. Оек баш. Һәм тагын. Менә монда мин оя күрәм. Әйе, әлхамдулилла. Әлхамдулилла. Менә Ибраһим, менә монда нәрсә? Бу мин ын дип уйлыйм. Әйе. Әйе. Һәм? Менә о хәрефенә түгел, о хәрефенә башланмый торган. Мин күрәм сугалчан. Әйе. Мин күрәм гөмбә. Әйе, Аллага шөкер. Аллага шөкер. Бик әйбәт. Әйдәгез, тагын карыйбыз. Менә сезнең монда о хәрефенә орлык Оек баш. Оя. Ын. Һәм О хәрефенә башланмый торган сугалчан, сугалчан һәм гөмбә, әлхәмдүллә. Ярар, Аллага шөкер. Әйдәгез, киттек. Тагын карыйбыз. Хәзер без әз генә укып алабыз сезнең белән. Менә карагыз, монда Өч тапкыр укыйбыз. Бында О хәрефе и Н хәрефе, име? Укыгыз өч тапкыр. Он, он, он. Он, он, он. Менә шулай татарча он дип языла, име? Он, әйе. Һәм тагы нәрсә укыйбыз без? Ә менә монда О хәрефе М белән дуслаша. Әмә укыгыз әле. Өч тапкыр. Ом. Ом. Ом. Ә хәзер менә бу ике кыска сүзне укыгыз әле. Истәгесен укыгыз. Истәгесе он име н хәрефе белән. Ә астагысын укыгыз. Ом име? Менә безнең онга кайсысы килешә? Истәгесеме? Астагысыма? Уйлагыз әле.

Без сезнең белән карыйбыз. Менә истәгесен сез укый аласыз. Истәгесе сүзне истәге сүзне укыгыз әле. Он, име? Он, он. Ә, ә, аста язылган оя, оя. Карагыз әле. Он кая килешә һәм оя кая килешә? Он кая килешә? Һәм оя кая килешә? Чыпчыктың оясы, име? Мин беләм. Хәзер мин стрелочка куям. Әйдә. Машалла, менә име? Менә шулай. Он безнең астагы рәсемгә килеше. Оя Стрелочка өскә бара иде, өстәге рәсемгә килешә. Аллага шөкер. Ярар. Ә хәзер без сезнең белән шундый бер матур сүз турында сөйлибез. Сөйләшәбез. Беләсезме? Беләсезме? Җәннәтнең исеме бар.

Аны Аллаһ Тәгалә ясады, әйме? Иҗмахны. Хәм нәрсә без без беләбез иҗмах турында? Нәрсә беләсез сез? Ибраһим әйтәле, балалар, нәрсә беләсез сез иҗмах турында? Җәннәт турында нәрсә беләсез? Әйдә, бер-ике сүз әйтегез әле. Ыҗмах нәрсә ул? Уйлагыз әле, нәрсә ул? Минем әйтәсе килә. Әйдә, Ибраһим, әйдә син әйтәсең, син башлыйсың. Минем әйтәсе килә шундый сүзне. Оҗмах ул бик матур җир, бик матур. Анда бик рәхәт кешеләргә. Анда керергә, керер өчен без бик тырышабыз. Без намаз укыйбыз, Коръән укыйбыз. Без аны Аллаһ Тәгалә өчен укыйбыз. И безнең җәннәткә дә керәсе килә. Менә мин беләм, безнең пигамбәребез Адам алейхиссалам һәм Хава алар яшәделәр оҗмахта мин беләм. Әй, Ибраһим. Ә минем дә әйтәсе килә. Әйдә, Мәрьям. Анда бөтен кешеләр 33 яшьтә була. Мм, ничек икән ул? Әгәр дә ул монда, бу дөньяда карт килеш үлгән икән име? 60-70 яшьтә. Ул анда 33 яшьтә буламы? Әйе, Алла бирса. Әйе, менә нинди рәхәт. Кеше яшь булаймы? Тагын нәрсә беләсез? Мин тагын беләм. Кешенең нәрсә ашыйсы килә? Шул була ачмакны. Ә минем күп итеп мармелад ашыйсы килсә, күп итеп мармелад була. Машала. Ә күп сникерслар Күп сникерслар була. Ә минем бер тау чикләү гашысы килә. Ә сиңа Аллаһ Тәгалә бер тау чикләүк бирә. Син ул чикләүктә коена аласың. Әлхәмдүлилләһ. Ә менә бу нинди рәсем карагыз әле. Менә аста кара төстә нинди рәсем? Анда туалетлар булмый име? Оҗмахта. Кешеләр бит анда ашыйлар, ә ничек алар туалетка җириләр? Анда туалетка кеше йөрми. Анда аларның бөтен әйберләре тир белән чыга, тир белән. О, машалла, субханалла. Ату тәмсез исләр анда юк, юк, оҗмахта юк. Субханалла, нинди матур җирем, ә? Хәм карагыз, оҗмахта була дүрт елга. Дүрт елга. Карагыз, уйлагыз, нәрсәдән була ул елгалар? Карагыз рәсемгә. Менә мин күрәм җимеш Әйе, үзем име? Үзем. Әйе, тагын. Мин бал күрәм. Әйе. Ба, бал елгасы булаймы, тагын? Су, су күрәм. Әйе. Хәм сет булаймы? Сет елгасы, сеттән була. Субханаллах. Менә сезнең нәрсә эчәсегез килә? шуны эчәсез. Альхамдулилла. Рәхәт икән. Анда тәмле әйберләр күп була микән? Әйе, менә нәрсә кеше тели? Нәрсә телисез? Мин күп шоколад телим, конфет телим, пончиклар телим. Шуңа шуны Аллаһ Тәгалә бирә. Ә мин, миңа оҗмахта роботлар кирәк. Әйе, роботлар да була. Менә нинди кеше тели, шундый була. Балалар, әйтегез, нәрсә сез телисез оҗмахта? А розовый дракон анда була аламы? Пушистый. Әйе, менә нәрсә кеше тели, шул әйбер шунда була ала. Субханаллах, ә миңа күп күлмәкләр кирәк. Пожалуйста, кем тели күп күлмәкләр, шунга була күп күлмәкләр. Әлхамдулилла. Ләкин безгә балалар аның өчен Аллаһ Тәгалә күрер өчен без бик тырышырга тиеш. Без туры юлдан барырга тиеш. Намаз укып, Коръән укып, әйбәр әйбәт эшләр эшләп, әти-әниләргә булышып, менә шулай да вәниләргә дә вәтиләргә булышып җөрергә кирәк име? Әйе, иншаллах. Әйдәгез, хәзер укыйбыз. Кая Аллаһ Тәгалә әйткән? Коръән Кәримдә оҗмах турында. Ул анда күп әйткән име? Күп җирдә әйткән. Әйдә, Ибрагим. Синең белән әйтәбез. Тақва мөминнәр оҗмахта татлы елгалар янында булалар. Иншаллах. Әйе. Менә карагыз. Сез бу аятны яза аласыз матур итеп. Без элек ясаган шикелле. Һәм картонга аны кисеп чыгарасыз, ябыштырасыз һәм берәр туганга открытка итеп бирәсез. Сез ул картонканы, открытканы матурлый аласыз. Рәл чәчәкләр, пальмочкалар ясый аласыз. Хәм бүләк итеп бирәсез. Ярар, иншаллах. Хәм карагыз. Без сезнең белән шундый рәсем ясыйбыз. Яме, сез аны Э, ничек э, ничек ясыйсыгыз килә әгәр дә кисеп чыгарасызмы э, ничек телисез пластилин ошыймы сезгә буяу ошыймы ничек телисез шулай ясыйсыз безнең альбомга яме аннары соң ябыштырып куясыз һәм күргәндә Бу рәсемне сез уйлап куясыз. Ага, о хәрефе. Оҗмах. Аллаһ Тәгаләнең оҗмах өчен тырышырга кирәк, әйме? Аллаһ Тәгалә өчен. Әйе. Оҗмахта Аллаһ Тәгалә елгалар бирә, елгалар ясады. Тәмле елгалар. Судан, балдан,